Gudde Moien, Dir Dammen an Dir Hären. Haut wollt ech mat Iech iwwer Gambia a Propaganda schwätzen. Dir frot Iech vläicht, firwat ass do en Zesummenhang? Well Gambia ass jo ugetruede fir eis méi Demokratie ze verspriechen, méi Fräizügegkeet, méi frësche Wand an der Gesellschaft no deene laange Jore vun enger anerer Regierung. Wou ass also den Zesummenhang zwësche Gambia a Propaganda? Ech wëll lech dat vläicht kuerz duerstellen. Éischtens huet d'Gambia Regierung am akademesche Beräich d'Institutiounen, déi mer haten, zesummegefaasst a se méi ënner staatlech Kontroll gestallt, de Centre virtuel sur la connaissance de l'Europe, de Centre Robert Schuman, alles dat ass zesummegefaasst ginn an enger Universitéit Lëtzebuerg, an där trotzdem de staatleche Afloss ze spieren ass an déi och vum Staat largement finanzéiert gëtt, an engem Institut, dat sech haut hei am Land nach soll iwwer Lëtzebuerger Geschichtsfuerschung këmmeren an och nach aner Aspekter mat soll ofdecke wéi digital Geschicht an Ähnleches. Dat Zweet, wat déi Regierung gemaach huet, ass de Reliounsunterrecht ofgeschaaft. An de Schoulen hu mer elo, vie et société, en Unterrecht, deen eleng vum Staat Bestëmmt gëtt den Unterrecht, d'Relioun ass eraus, en alternative Modell wéi de Sënn vum Liewen, wéi d'Bild vum Mënsch ass eliminéiert ginn. Mir hunn also am akademesche Beräich an am schoulesche Beräich eng Aschränkung vun de vun de Méiglechkeeten nozedenken, sech auszedrécken, ze sichen, ze fuerschen, Dat ass e Resultat vu Gambia. Mir hunn an der Kultur vun der Mémoire vum Land déi selwecht Tendenz. Och do sinn Institutiounen, Tendenzen zesumme gefaasst ginn an ënner staatlecher Kontroll, déi sech mat der Mémoire vum Zweete Weltkrich solle beschäftegen, wat och net ganz liicht ass a wou och Problemer opgedaucht sinn. Mee mir hunn also och an deem Beräich ëmmer déi selwecht Tendenz, zesummefaassen, konzentréieren, ënner staatlech Kontroll bréngen. Dat gesi mer elo och an de Schoulen mat enger Neigrënnung, dem Zentrum fir politesch Bildung. Wou ee sech muss froen, Gëtt dat net en Zentrum fir politesch Propaganda? De Verwaltungsrot ass staark vu Ministèrë besat a vun enger Rei Perséinlechkeete vum lénke politesche Spektrum. An et muss ee sech dofir och froen, Kann dat objektiv sinn? Kann deen Zentrum neutral de Kanner Wëssen iwwer d'Politik vermëttelen? wat se vläicht brauchen. Ass et iwwerhaapt néideg, Majoraler Coursen an der Schoul, eben zum Beispill Vie et société oder Instruction civique, wéi dat eben haut heescht, Éducation à la citoyenneté oder wéi och ëmmer? Ass et iwwerhaapt also néideg a wat ass d'Zil? Déi Leit vum Zentrum fir politesch Bildung, déi woren sech elo an d'Chamber virstelle komm, dat wor e ganz interessant a feint Gespréich. Si hunn eis och Unterrechtsmaterialien gewisen, déi se benotzen, an do ass eigentlech och den Hiwäis fir mech, wéi ze soen, Nee, si sinn net objektiv, si sinn net neutral, si hunn e Parti pris, an de Risiko, dat se aplaz politesch Opklärung, politesch Bildung an deem Sënn kënne vermëttelen, deen ass immens grouss, datt dat eng politesch Propaganda gëtt. Ech ginn lech just e puer Beispiller. Den Ausnamezoustand a Frankräich wor e Sujet, wou dann Material vun Amnesty International recommandéiert gouf, awer keng Stellungnam vun der franséischer Regierung. Ech géing awer mengen, wann een esou eppes diskutéiert, sollt een déi zwou Säiten, deenen zwou Säiten nolauschteren, fir kënnen festzestellen, ob eng Menace fir d'Demokratie an d'Rechtsstaatlechkeet besteet, a wa jo, a wéi engem Ausmooss. eng eesäiteg Approche. Aner Perséinlechkeete ginn do recommandéiert, wéi de Malcolm X oder esou, déi méi wéi ëmstridde sinn, déi Krimineller waren, Rassiste waren, en ambigüt Verhältnis och zu der Gewalt hunn an där Saache méi. Et ass och esou, datt den Zentrum fir politesch Bildung e Parti pris E huet a sengem Leitbild, en huet e Leitbild gemaach, wat jo u sech eng gutt Saach ass, fir eng Deontologie ze ginn, mä an deem Leitbild huet en sech bekannt zum Gender Mainstreaming an zu de Fuerderunge vun deene sexuelle Lobbyen am LSTBQI-Beräich, wéi dat haut genannt gëtt. An domadder ass en eigentlech selwer Deel vun der politescher Diskussioun, aplaz opzeklären iwwer. Saache wéi zum Beispill d'Fuerderungen an deem Beräich, hir Konsequenzen op d'Kanner, hir Konsequenzen op d'Bioethik, hir Konsequenzen op d'Mënschebild, alles dat kann en net méi objektiv maachen, well e sech hannert engem Leitbild gesot huet, ech verdeedegen d'Fuerderungen, well ech gär hätt, datt all Mënschen an deem Sënn och gläich sinn, an domadder eeben e ganz Deel vun der Diskussioun wou viraus wëll fir sech ausklameren, Konsequenzen eben op d'Kanner an, wéi gesot, all déi aner Problematik. Mir hunn also gesinn, datt och den Zentrum fir politesch Bildung, deen awer u sech den héijen Usproch u sech wëll stelle vun der Neutralitéit an der Objektivitéit, deem net ka gerecht ginn. En huet vun Ufank un oder a senger Ufankphas de Feeler gemaach, sech zu verschiddene politesche Fuerderungskatalogen do ze bekennen, sech ze solidariséiere mat verschiddene Stréimungen, amplaz ze probéieren, seng Objektivitéit, seng Distanz, seng Neutralitéit ze halen. De Fazit vun dëser klenger Aféierung ass, Mir hunn eng Regierung, déi d'Denken stream, gestreamlined huet, wéi een dat vläicht kann haut soen, op jidde Fall reduzéiert huet. D'Institutiounen si reduzéiert ginn, d'Mémoire ass kanaliséiert gi vum Zweete Weltkrich, d'Méiglechkeete vun de Kanner, sech an de Schoule mat verschiddenen Ideeën ausernaner ze setzen, sinn zesummegestrach ginn. An et kënnt nach en Zentrum fir politesch Propaganda derbäi, dee vun Ufank un eng lénk politesch Agenda soll an de Schoule verbreeden. Alles dat eng Regierung, déi ugetratt war fir méi Demokratie ze bréngen an et fäerdeg bruecht huet no 4 Jor d'Demokratie nach e Schrëtt méi wäit anzeschränken. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a bis geschwënn.